De Moien um 10 war dann de Startschoss fir d'Eurotour, de gréisste Billars-Tournoi an Europa. Méi wéi 200 international Profispiller trieden hei géinteneen un a sammele Rankingpunkte fir sech fir d'Weltmeeschterschaft ze qualifizéieren. Wéi et dozou koum, dass dësen Tournoi elo déi éischte Kéier zu Lëtzebuerg ass an wéi Preparatiounen an de leschten Deeg ausgesinn hunn, dat war sech d'Anouk Siebenaler ukucken.
Vu bausse gesäit een et net onbedéngt, mee um Dënschdemoie lafen am Gridix zu Wickreng d'Virbereedunge fir de groussen Eurotour Bia-Tournoi op Héichtouren. Sou, hei komme mer elo an déi kleng Arena, wou déi lescht 6 Dëscher fäerdeg gestallt ginn. An Dir wäert och elo gesinn, wéi gesot, hannert mer gëtt och nach den Tapis drop gemaach. An dann iwwermar geet d'Turnéier scho lass. Moien Owend kommen d'Spiller un. Un dësem Dëscher wäerte vun en Donneschde bis e Sonnden iwwer 200 international Profispiller géinteneen untrieden. D'Eurotour ass de gréisste Billard-Tournoi, deen an Europa organiséiert an all Joer an engem anere Land ausgedroe gëtt. Scho wéi den Tournoi viru 34 Joer an d'Liewe geruff gouf, huet de Serge van Kaufenberg dovu gedreemt, datt en och emol op Lëtzebuerg kënnt. Ma en huet net schlecht gestaunt, wéi en am Januar op eemol vum IBPF kontaktéiert gouf. Sinn ech gefrot ginn, ob mir villäicht d'Méiglechkeet hätten, relativ kuerzfristeg ee Site ze fannen, fir eng Eurotour op Lëtzebuerg ze kréien. Ech hu wierklech am Ufank geduecht, et wär e klenge Gag, déi wéilt sech eng spillen oder esou. An dunn hunn ech awer festgestallt, datt do wierklech eppes hannendrun ass. An ech hunn och mam Comité Récksprooch geholl an de Comité huet och gestaunt, huet gesot, Serge, wann s du mengs, datt mer dat packen, da maache mer. Eng Location ze fanne war guer net esou einfach. Bis an Mäerz war den Tournoi net an dréchenen Dicher. Dass dat alles esou kuerzfristeg ugefrot gouf, war awer eng Ausnam. Normalerweis ginn ee bis zwee Joer am Viraus geplangt. Dëst Joer ass ebe just een ofgesprongen.
Et ass eng Plaz fräi ginn an mir hu wierklech ee gesicht. Wéi mer hin invitéiert goufe war wierklech alles perfekt. Et ass Zentraleuropa, also wierklech gutt accessibel. An d'Lokalitéite si wierklech top, anescht wéi mer dat gewinnt sinn. 500 Kilo weit e fäerdege Biasdësch an an der Reegel dauert et 4 Stonne bis en opgebaut ass. Mat der richteger Ekipp an Erfarung géif een dat awer och an annerhallwer Stonn hikréien, erkläert de Gitano Weis Amedi, deen d'Ekippen hei koordinéiert. Hie selwer spillt zwar kee Bia, schafft awer zanter iwwer 20 Joer als selbststännege Biasdësch-Monteur, haaptsächlech op Tournoien.

Op 19 Dëscher gëtt den Tournoi ausgedroen, zwee dovun stinn an der sougenannter Black Box. Dës Spiller gi live am Stream iwwerdroen. Ob och ee vun de Lëtzebuerger hei spille wäert, decidéiert sech eréischt wärend dem Tournoi. De Serge selwer wäert net matspillen, och wann him dat e bëssen déck deet. Ech si méi frou, datt d'Eurotour iwwerhaapt hei zu Lëtzebuerg ass, wéi datt ech elo däerf do matspillen. Also dat iwwer weit definitiv. A villäicht spillen ech nach iergendwann eng Eurotour, awer dëst Joer sécher net, well et ass ze vill ze organiséieren an de Kapp ass sécher net fräi fir Billard ze spillen.